Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн саен бер китап дигән сүз. Алар арасында инде балалар китаплары да бар, алар арасында шигърият тә, проза да, төрле китаплар. Кайберселәрен мин кайберләрен биргә дә алып килдем. Бу инде менә соңгы арада иң популяр китапларның берсе, менә серия белән чыккан, менә шундый балалар өчен энциклопедияләр татар телендә. Э, бу спорт турында хәтта әйе менә хәтта футбол диелгән күрәсезме һәм әйтергә кирәк э, татарча рәсемле барысы да югары сыйфатта эшләнелгән шуңа күрә бар минем кайбер танышларым татарча матур китап табып булмый дигән менә юкны сөйләмәгез диясе килә менә алар күрәсезме заманча э, барысы да югары дәрәҗәдә эшләнелгән язылган китаплар Шулай ук инде менә мондый китапларны да күрсәтәсе килә. Менә шулай төймәгә басып сөйли торган, җырлый торган китапларыбыз да бар. Татарча әкиятләр һәм татарча нәкъ менә әлеге рәсемнәр генә түгел, аудиоязмалар, җырлар да тыңлап була. Бу балалар өчен, менә минем балаларымда да хәтта бу китаплар бар. Карагыз әле, искиткеч бит бу, әйеме? Ул сөйләшә торган китаплар һәм безнең Президентыбызга рәхмәт, аның ярдәме белән мондый китаплар безнең Татарстандагы бөтен балалар бакчаларына таратылды. Ә менә спорт дип әйттек, Илдар әфәнде, спорт белән чагыштырып буламы һәм безнең э, Акбарсның мәсәлән капитаны Дани Зариповны нинди әкияти герой белән бәлки чагыштырыр идегез сез? Менә мондагы кайсы әкияти герой белән әйдәгез. Э, монда безнең бар Чеби, Кыш бабай. Ну, мин Дани Зариповның дөресен генә әйткәндә, э, безнең Инде Тукаебызның япон хикәясе дигән әсәре бар. Менә шунда бер таш ватучы бер адәм, ул инде кояш булып та карый, болыт булып та карый, аннары кире әйләнеп шул таш ватучыга фәрештәдән инде кире мине шул эшкә кире әйләнеп кайтыгыз дип сорый һәм әйләнеп кайта. Безнең Данис Зарипов та шулай төрле җирләрдә йөреп кайтты да менә Туган җирендә, монда аның хезмәте дә яхшырак бәяләнә дип. Кайтып төпләнде. Кайтып төпләнде. Туган ягы тарта һәм инде Гагарин кубогы көтәләр э, Данис Зарипны. Нәкъ әкияттәгечә ул ахыргы елында менә үзенең уйнап инде Гагарин кубогын алырга хыялланып Ой, йөри. сезнең сүзләрегез тормышка ашсын. ай. А, Илдар әфәнде, әйтеп китегез әле менә а, заманчалык турында, гаджетлар турында. Әйме, китаплар, әлбәттә, басма китапларны бик яратабыз, укыйбыз, алабыз һәрвакыт. Ләкин бит сезнең китапларны аудиоформатта да тыңлап була, әйме? Әйе, ансын аерым бер зур проект буларак, ансы өчен аеруча менә күпме тыңлаучылар рәхмәтләрен җиткерәләр. Инде аның рәхмәте тагын да безнең президентыбызга, чөнки менә 4-5 ел элек башланган шундый проект аудиокитаплар яздыру буенча. Алар хәзер инде 800 гә якын сәгать аудиокитаплар безнең Таткнига.ру дигән татар әдәбияты үзәге порталында эленгән, бушлай кереп аны Таткнига.ру порталы. Анда тыңларга да мөмкин. Һәм үзеңә теләсә мөмкин, әйе. Күчереп тә алырга мөмкин. Аны инде безнең алтын тавышлы дикторларыбыз, телевидение дикторлары Театрдагы артистлар э, тавышландырды. Ә менә заманча китаплардан мин укыдым, барлык китапларны укып барам. Э, заманча китаплардан нәрсәләр тәкъдим итәр идегез? Менә мин беренче чиратта классиканы әйтми, әйтми калдырдым. Менә, мәсәлән, менә шушы Габдулла Тукайның Мәҗмугаи әсәре дигән китап, ул 100 ел элек Тукай исән чагында үзе төзеп калдырган. Аның э, һәм үзе Кызганычка каршы, 100 елдан артык инде, уникенче елда төзеп калдырган, һәм бу унөченче елда беренче тапкыр чыккан бу китап. Ул вакытта әле гарәп инде шрифты белән. Бу менә шул вакыттан соң беренче тапкыр кириллицада бу китап чыгуы. Бу безнең Тукай музее белән бергә эшләнгән китап. Аны шуңа күрә классикларыбызны да онытмыйбыз дип әйтәсем килә. Китаплар турында сөйләшүне без сезнең белән ВКонтакте төркемендә дәвам иттерәчәкбез. Татарстан Яңа гасыр тамашачылары белән әлегә саубуллашып торабыз.
Очрашырбыз. Ильдар Камил, җәемне без э, тагын бу соңгы э, китап турында әйтми калдырдык. Бакый урманчы. Бакый урманчы бит инде ул аны без бөтенебез рәссам буларак беләбез. Ә менә бу сенсацион китап дип әйтәсем килә. Монда аның рәсемнәре генә түгел, Әле күпләр белми дә торгандыр, аның шигырьләре дә туплап бирелгән. Әле аны гомумән күп кеше белми, Бакый Урманчының шундый шигъри таланты да булганын. Шундый шундый югары сыйфат. Бүген яңа яңалыклар ача үзе өчен әйе. Әйе, мин китапларны бик яратам. Мин дә хәзер укый башладым. Рәхмәт бик зур сезгә. Хәки бүген безнең әйе онытмыйганы турында да, Ильдар әфәнде бик зур рәхмәт килеп сөйләгән өчен китаплар турында безнең белгечләр, экспертлар астагы студиядә инде әзер.